ברוכים הבאים טייערע אידן צו צווישן אונז נאמבער נײַנציק מיטן טערעפיסט יוסף זאב בראווער, שלום עליכם יוסף זאב. עליכם השלום פנחס. סאו זאב ס'איז אריינגעקומען א שאלה, איך ווייס נישט איך איך זאג ס'איז א אינטערעסאנטע שאלה מיינטס פשוט מיר איז עס געווען אינטערעסאנט אז א מענטש וואס ווען ער ווערט אטאקירט לאמיר זאגן יו א געוויסע אומשטענדן הייבט ער זיך אן ער טוישט זיין פערזענליכקייט זיין פערסענעליטי דהיינו לאמיר זאגן רעדט מיט א אנדערע קול, מאכט זיך משוגע, קיצור פירט זיך אויף, טוט זאכן וואס ער טוט נישט געווענטליך אונטער נארמאלע אומשטענדן, צו דאס גייט אריין אין כלל פון מאלטיפעל פערסאנעליטי דיסארדער אדער ניין, וואס איז די צד אז נישט, ווען איז יא מאלטיפעל פערסאנעליטי דיסארדער, עימיצער וואס ווייסט בכלל נישט אז ער איז יעצט איינער א צווייטער פון וואס ער איז געווען פריער, ווייל דער פון דעם ביישפיל פון די שאלה ווייסט בשעת מעשה אז ס'נישט איך נאר איך מאך מיך נאריש. און יא, עד כאן השאלה. איז איך מיין קודם אז אקעי וואס איז א נפקא מינה די נאמען? איך מיין מולטיפעל פערסאנעליטי דיסארדער האט שוין היינט באקומען עפעס א אנדערע טיטל, און איך מיין אויכעט און אז וויאזוי סאיז זאל נאר הייסן מולטיפעל פערסאנעליטי דיסארדער באמת איז זייער זייער א זעלטענע זאך, און איך מיין אויכעט איך ווייס נישט פארוואס יא איך פאק בקיאות וואס זאל איך טוהן איך האב א מורא'דיגע תאווה צו טוהן אז מולטיפעל פערסאנעליטי דיסארדער ווייסט יענער בדרך כלל נישט. אז איך בין אז איך בין א אונס, אז איך בין יענער, דאס וואס איז יעצט איז בעצם פריער און באלד גייט דא זיין א צווייטער, דאס הייסט די די פערסאנעליטיס וואס וואוינען אינעם זעלבן מענטש קענען זיי זיך נישט געהעריג עכט, איך ווייס נישט איך בין גערעכט מיט אלע הנחות אבער וואס איז א חילוק, דו ביסט די עקספערט, וואס איז די תירוץ און.
סאו איך ווייס נישט אויב איך גיי געבן א תירוץ, איך מיין איך גיי מיך מער אזוי ווי ארויסדרייען פון די שאלה. אקעי.
און איך וועל זאגן אז לפי ידיעותי איז די גאנצע מאלטיפל פערסאנאליטי דיסארדער א אלטע זאך וואס היינט העסטו שוין נישט טרעפן אז מען זאל עס קליניקלי נוצן אדער גיין מיט דעם, לייק ס'איז פון די אלטע, אין די אנפאנג יא, סייקאלאדזשי איז דאך א זאך וואס דעוועלאפט זיך, ס'האלט און איין ווערן מער און מער.
מער דעוועלאפט, מער אויסגעשלייפט, מער אויסגעשארפט, קלארער, מער, מער עקיוראט, מער פרענדלי, יוזער פרענדלי, טערמס און וועגן צו אנרופן זאכן, און דו קענסט זען די אלע אלטע מינע. דייעגנאסעס און לעיבלס ווערן ווייניגער און ווייניגער אקעי, לייק ווען דו רעדסט פון בעיסיק זאכן ווי אן עקזייעטי אדער ווייסט אזעלכע זאכן אקעי דאס גייט אייביג בלייבן וועגן וועגן איטס דזשאסט דו רעדסט פון א נאמען פון א פילינג א פחד חרדה יא א מענטש האט האט האט באמת מורא פארשטייסט מאלטיפעל פערסאנאליטי דיסארדער איך וויל מיך ארויסדרייען פון די קשיא אויב איך מעג אקעי ווייסט וואס איך מיין און דא ענדיג מיר יא דא ענדיג מיר אבער אונז קענמיר האבן א שמועס אונז קענמיר האבן א. לאמיר אויסשמועסן די סוגיא אקעי, איך וואלט עס געוואלט אויסשמועסן פון א אנדערע ענגל אקעי, איך וואלט געוואלט ארגיוען אז וואס אונז רעדן פון די סאבדזשעקט דא איז איגא דיסטאניק, איגא דיסטאניק? יא, אקעי, ווערסעס איגא סיסטאניק. איגאו דיס. סימפאניק, איים סארי. אקעי.
איגאו דיסטאניק זענען טאטס, פילינגס און ביהעיוויערס וואס זענען נישט אין איינקלאנג מיט די מענטשנ'ס סעלף אימעדזש און וועליוס, דאס טייטש ס'קלאפט נישט מיט ווער ער איז. מיט וויאזוי ער לערנט זיך אפ א קאפאנעם. יא, וויאזוי ער לערנט זיך אפ, לאמיר אנהייבן אזוי דעם שמועס, און ס'איז דא פילינגס, מחשבות, און ביהעיוויערס וואס זענען איגאו סענטאניק, דהיינו? די אלע ביהעיוויערס, וועגן פון טראכטן און וועגן פון פילן, שטימט מיט ווער איך בין, למשל. אקעי? א ערליכע איד מיט ערליכע מחשבות איז איגא סינטאניק. נישט ערליכע מחשבות פאר א ערליכע איד איז איגא דיסטאניק. ס'שטימט נישט מיט ווער ער איז. יא. אקעי.
סאו דאס איז די סאבדזשעקט וואס אינטערעסירט מיך אייביג סך מער. ס'טייטש ווען די שאלות קומט און פרעגט, ווען יענער ווייסט וויאזוי ער פירט זיך אויף אדער ווייסט נישט וויאזוי ער פירט זיך אויף,

ס'איז געווען יעצט טאקע עשרה בטבת, איך בין געווען אין ישיבה, פאר מיינע חברים פון ישיבה געדענקען אלע די שמועס פון אונז, אונז האבן געהאט גאר א באליבטע מגידשיער ראש ישיבה דארט, ער האט געהייסן רבי שמעי' סאלאמאן, און אסאך פון מיין טינקינג אפילו היינט אין מיין פראפעשאן אלס טעראפיסט, אלס קאוטש, וואטעווער איך טו, איז נוצט זיך אסאך פון די וועג ווי אזוי ער האט געלערנט איז ער האט געהאט א פעימאס ווארט ס'איז דא א טראק דרייווער און ס'איז דא איינער וואס דרייווט א טראק זאגט ער ס'איז דא דער אינגערמאן וואס זיצט אין כולל א גאנצן טאג אבער ווען אטעמט ער אפ ווען ס'קומט ביינאכט ער זעט ס'קומט די איווענינג און ער קען ארויס טשעקן פון כולל געבט א מאך צו די גמרא געבט א אטעם אפ שוין געענדיגט מיט די דאס און נאכדעם איז דא איינער וואס פאר פרנסה דרייווט ער א גאנצן טאג א טראק. און ס'קומט ענדליך וויינאכט ער פרייט זיך ער געט א פארק דעם טראק און ער לויפט שנעל אהיים ער עסט עפעס און ער גייט לערנען און ער טוט אין עבודת השם ודרדדך און דעמאלטס אטעמט ער אויף דעמאלטס פירט ער זיך זאגט ער ס'זעט דאך אויס ווי יענער זיצט א גאנצן טאג און און און כאילו ער לערנט כאילו ער זיצט ביים אייבערשטן אין שטוב אבער ער איז נישט דארט ער וויל נישט דאס. און יענער כאילו זיצט און ארבעט א גאנצן טאג, יא צו ער פארט קיין מאנהעטן צו ער ארבעט א גאנצן טאג אויף א קאמפיוטער אדער וואטעווער ער דארף ארבעטן מיט מענטשן און זיין הארץ ליגט אים אין דעם, סאו איך מיין אז דאס איז די עכטע שאלה וואו ביסטו קודם כל און וואו ווילסטו זיין?
אקעי, אבער ס'איז גענוי צו זייער א, אויף זייער שטארק אויסגעבארעטע, איך מיין, איך מיין האסט געזאגט אז דו גייסט עס טון, אויף זייער שטארק אויסגעברייטערט די נושא, יא, יענעם שאלה איז געווען, איך ווייס, איך מאך מיך נאריש און איך טויש מיין קול, איך ווייס וואס, און איך ווייס אז ס'איז נישט איך, סאו דאס איז בעצם די תירוץ, יא, אז די תירוץ איז אז די חילוק פון די צוויי אפשענס זענען, דאס איז איגאו סענטאניק און דאס איז איגאו דיסטאניק, און איגאו דיסטאניק. טאוטס, פילינגס און ביהעיוויערס גייט אייביג זיין סאך סאך שווערער אסאך מאל פון איין זייט צו אונען און קענען דיעלן דערמיט וועגן די מענטש איז בכלל נישט אוועיר ער כאפט אפילו נישט אז אז ער טוט דאס און איר גייט אונטער און ער איז לייק ס'שטימט ס'פארט מיט מיט די מיט ווער די מענטש איז און מיט וויאזוי ער טראכט און מיט וויאזוי ער פילט סאו מ'קען עס מער אנכאפן אויכעט פון איין זייט פון די אנדערע זייט איז אויך פארקערט איר גייט אונטער און ער גייט זענען זאכן וואס זענען אזוי נאנט צו דיר, דו ביסט אזוי עמבעדעד מיט דעם, דו ביסט אזוי איינס מיט דעם, עס איז שווער זיך צו טשעינדזשן, איגאו דיסטאניק, ווען ס'קומט די ריכטיגע וועג, פאר וואטעווער ריזען, צי עפעס איז געשעהן, אדער אדער דורך א גוטע מורה דרך, אדער א טערעפיסט, אדער א חבר, אדער א ספאוז, אדער עניוואן וואס האט דיך געמאכט אוועיר פון דעם, וויבאלד ס'איגאו דיסטאניק, ס'שטימט אפילו נישט מיט ווער דו ביסט, גייסטו קענען. אין א געוויסע זין גרינגער קענען ארבעטן אויף דעם צו קענען צו קענען זעהן כאילו לאמיר צוריק גיין אויב כ'על מיך לאזן א מינוט פון די שפראך פון מאלטיפעל פערסאנאליטיס איז וועלכע פערסאנאליטי ביסטו עכט? כ'מיין כ'האב עס אפילו לעצטענס געמענטשענט אז אז איך געדענק. איך מאך עפעס נאכגעזאגט בשם רבי יעקב מאיר, דו ביסט די איד, דו ווילסט זיין גוט, דו האסט נסיונות. ווערסעס די, און דאס איז די בעל שם טוב שפראך, דאס איז די חסידישע שפראך, יא, רבי יעקב מאיר נאך ברסלב זיי האבן עס גענומען אויף נאך א טיפערע לעוועל אין די זאך פון נקודות טובות און דו ביסט גוט. אבער די מגידים למשל וואס זענען געווען פארן בעל שם טוב זיי פלעגן מוסר זאגן, זיי פלעגן אנשרייען די. די צוהערער, די אידן כאילו זיי זענען די גרעסטע עוברי עבירה און זיי זענען די די גרעסטע, כאילו זיי זענען שלעכט, פארשטייסט?
סאו דאס וואלט מיך דאס וואלט מיך אינטערעסירט. פון א IFS פערספעקטיוו, איך האב שוין אסאך מאל געמענטשענט דא IFS. אינטערנעל פעמילי סיסטעמס. אינטערנעל פעמילי סיסטעמס, וואס איז. אין א ווארט, יא. אין א ווארט, די טעארי זאגט אז יעדע מענטש. האט א גאנצע משפחה אינעווייניג אין זיך, א גאנצע שבט וואקט מיט מיט אים, האסט דיך יעצט אויפגעשטעלט פון דיין בענקל, א גאנצע שבט האט זיך אויפגעשטעלט יעצט פון דיין בענקל, גייסט ארויס פון די רום, א גאנצע שבט האט. און דער שבט באשטייט פון פארשידענע חלקים פון מיין פערסאנעליטי, דאס איז עס? יא, יא, און ס'איז דא עטליכע גרופס, ס'איז דא איין גרופ וואס זענען די עקזיילס, וואס זענען די זאכן וואס א מענטש וויל נישט פילן.

דיך אנפאנגען פירן אין אזא מין וועג אז דו זאלסט דיך נישט אנשטויסן מיט מיט די פילינגס, למשל א גוטע עקזעמפל פון א פראטעקטיוו פון איינער איז יעצט געווארן ער האט יעצט געטרייט צו ערלעדיגן עפעס און יענער האט אים אנגעשריגן לאמיר זאגן. אדער ס'האט זיך נישט אויסגעארבעט און דער עולם איז געווען עפעס אוועקגערעגט און ער מאכט אזוי א דעסיזשען, איך גיי מער קיינמאל נישט ערלעדיגן קיין זאכן בכלל, אדער איך גיי מער קיינמאל נישט ערלעדיגן די מינע זאכן. ס'איז, דאס זענען די מענעדזשערס, די מענעדזשערס ווילן שור מאכן אז דו זאלסט נישט, זאלסט נישט נאכאמאל אריינפאלן כדי זיך צו דארפן אנשטויסן מיט דיינע עקזעלס. משגיח. משגיחים, ליטערלי משגיחים, מענעדזשערס, אזוי רופט מען זיי, מענעדזשערס, פראטעקטערס. סאלדזשערס, וואטעווער, ס'דא כל מיני וועגן וויאזוי עס אנצורופן, און כל מיני מידות אין די מענטש, כל מיני ביהעיוויערס אין די מענטש, כל מיני פעטערנס וויאזוי די מענטש פירט זיך אויף, איז דיזיינט נישט צו נישט צו דארפן אנשטויסן נאכאמאל מיט די זאכן.
אקעי.
לייף איז דאך אבער קאלערפול, יא? א מענטש לעבט, ס'איז דא אסאך מאל, ווייסט, ס'איז געווען אמאל א פרוי וואס איז געווען ביי א אויפרייס פון טעראריסטס אויף א באס, איך מיין ס'איז געשווען אזוי ווי צוויי אדער דריי מאל איז זי נישט ארויס געגאנגען פון שטוב, פאר יארן איז זי געבליבן איינגעמאכט ביי זיך אין שטוב כדי זי זאל נישט פעיסן נאכאמאל דעם טראומא, דאס איז סאו ס'איז דא זאכן אין די טראומא שפראך זייער שטארק איז דא זאכן וואס זענען אדעפטיוו ס'איז דא זאכן וואס זענען מעלאדעפטיוו, מענעדזשערס זענען זייער גוט א מענטש. וואס מיינט אדעפטיוו וואס מיינט מענעדזשער? אדעפטיוו און מעלאדעפטיוו, שכוח פארן מיך אפשטעלן. אדעפטיוו מיינט זאכן וואס ארבעטן, זאכן וואס וואס דו קענסט לעבן מיט, זאכן וואס מען קען עס איינגלידערן אין דיין לעבן, אין דיין רוטין, אקעי. אין דיין רוטין, אין די רוטין פון דעם עולם ארום דיר, ס'ארבעט, מל אדעפטיוו איז זאכן וואס ארבעט נישט, ס'שטויסט זיך אן לייק. אזוי ווי די עקסטרעם קעיס מיט די פרוי, זי גייט נישט ארויס, סאו איי געס די טראומא מיט די זיין אין א טעראר אטעק האט ער געמאכט איז געווען. האט דעוועלאפט א מעלעדעפטיוו ביהעיוויער פון זיך איינשפערן אין שטוב. וואס האט איר פראטעקטעד? ס'איז דא איר צו פראטעקטן, אבער זי איז נישט געווען ביי קיין שמחות, און זי האט נישט געזען קיין שיין פון די זון, און מ'האט איר געדארפט אלעס ברענגען, מ'האט געדארפט אלעס, כ'מיין, ס'איז מעלעדעפטיוו, נאר א מענטש וויל נישט און קען נישט לעבן אזוי, און דאס איז נישט די ריזן פארוואס דער אייבערשטער האט אונז באשאפן דא, יא? לייק סאו, סאו אונז זוכן אייביג די מאוסט אדעפטיוו, און און ווען די מענעדזשער, סאו ווען די עקזיילס זענען שטארק און דו האסט סערטען טריגערס, טרייען זיך די מענעדזשערס זיך צו פירן אז ס'זאל, דיינע זאכן זאלן נישט ווערן געטריגערט, אבער לייף איז קאלערפול און זאכן ווערן יא געטריגערט, אויף דעם איז דא נאך א גרופ, נאך א גאנצע קביצה פון כל מיני פארטס. און זיי זענען פייער פייטערס, זייער דזשאב איז צו אראפ ברענגען די פעין וואס דו פילסט יעצט, לאמיר זאגן אז האסט דיך אנגעטראפן מיט עפעס א געוויסע סיטואשען אין דיין לעבן וואס האט דיך געגעבן א ברענג ארויף א געוויסע שלעכטע פילינג, און יעצט פילסטו זייער זייער שלעכט, ווילסטו אויסלעשן די שלעכטע, יעצט גייסטו אנהייבן טון עפעס א געוויסע ביהעיוויער, זייער אסאך עדיקשאנס ליגן דארטן, כל מיני זאכן וואס ליגן אין די אונטער די משפחה פון די פייער פייטערס, איך וויל נישט אריין גיין אין די גאנצע אריכות, און אן טאפ פון די דריי גרופס פון עקזיילס, מענעדזשערס, פראטעקטערס, און פייער פייטערס, אן טאפ פון דעם איז דא א זאך וואס אין IFS רופט מען עס די סעלף, וואס אונז רופן עס די נשמה שבמוחי אדער מח שעל עטרת הלב אדער וואטעווער איט איז. און דאס איז די די אליין, דאס איז די מענטש, דאס וואס כ'האב געוואלט צוקומען צו, אז בעצם דו ביסט די סעלף, און דיין סעלף אוינט אויך נאך אסאך פארטס ארום דיר, חלקים פון די פארטס קענען ארבעטן צוזאמען מיט די סעלף, יעצט וואס איז די סעלף? די סעלף איז קלאר, קלוג, קאנפידענט, קאנטשעס, עקטשעלי איך האב יעצט גערעדט אויף אידיש, אלעס האט זיך אנגעפאנגען מיט א קיף. און אויף ענגליש זיי האבן אכט מיין איך יסודות וואס די סעלף איז, און אלעס הייבט זיך אן מיט א סי,
לייק קאמפעטענט, קאנפידענט, קלעריטי, קאנעקטעדנעס, איך געדענק נישט אלעס אויף די מינוט, באט אלע גוטע זאכן וואס א מענטש זוכט באמת צו זיין, יעצט איינע פון די חידושים פון IFS איז. דו דארפסט נישט קריעטן די סעלף, אסאך מאל כהאב סיי מענטשן וואס שיקן אריין דא שאלות און סיי קלייענטס וואס קומען, וואס וואס קען מען טון צו אויפבויען דאס אדער וויאזוי בויט מען אויף די סעלף אדער די פערסאנאליטי אדער די, דארפסט עס נישט אויפבויען, דאס איז וואס די סעלף זאגט און ס'שטימט מורא'דיג שטארק מיט וואס אונז ווייסן פון אידישקייט און חסידות אז א מענטש איז געבוירן און ער האט אין זיך אלעס וואס ער דארף האבן, איי אסאך מאל זעה איך אז לאמיר צוריק גיין צו די שאלות א מינוט, זי זאגט אז ווען איינער טשעפעט אדער ווען איינער ווערט פארשעמט גייט מען אריין עפעס א געוויסע אנדערע זאך, און די דזשענערעישאן פון IFS ווי מען זאגט נאך נאך IFS קוקט מען נישט אויף דעם ווי דאס איז א פערסאנאליטי מאלטיפעל פערסאנאליטי דיסארדער, נאר מען קוקט אויף דעם ווי געוויסע פארטס. א חלק פון די משפחה. יא. יא, א חלק פון די משפחה, און די משפחה דארף מען מקרב זיין, און די משפחה דארף מען, דארף מען זיך א עצה געבן, און אויך איז דא א גאנצע מהלך, איך גיי נישט יעצט אריין גיין, ס'איז נישט קיין שמועס פון איי עף עס, כ'האב נאר געוואלט ברענגען דעם בליק פון, יא. וואס זאגסטו? מולטי, יא, איך זאג אז מולטיפעל פערסאנאליטי דיסארדער, וואס האט אזא נעגאטיוו נאכטעם, יא, פון א מיחוש, יא, פסיכישע מיחוש, און מגדל גמור האט ער צוזאם געברענגט אזא שיינע משפחה, א שיינע מיוחס'דיגע משפחה וואס איז קאלערפול און געשמאק און מען פרובירט זיך צו פארשטיין און לעבן צוזאמען, א מחיה. און דאס איז די אמת אז אז אז אין די IFS וועג פון טעראפי, כ'האב דאך פריער געזאגט אז איך רעד באלד צוריק אין פארוואס מענטשן האבן עס ליב. אקעי.
מענטשן האבן עס ליב ווייל זיי ווייל ס'איז נישט קיין אזוי ווי דו האסט געזאגט מחלה אדער מייחוש אדער דיסארדער אדער ס'איז נישט די אישוס ס'איז דזשאסט א חלק פון דיך א חלק פון דיין משפחה יעצט דו ווילסט זיך זיין מער אדעפטעד דו ווילסט אקעי זיי מקרב אזוי ווי ווען דו האסט איינעם אין די משפחה וואס פירט זיך נישט אויף

ווייל די סעלף איז נישט אין קאנטראל, לייק דו נעמסט נישט קיין אחריות, קומט ארויף דעם מדה און יענעם מדה, יא ווען קומט די כעס אן? ווען דו פילסט דיך שוין אזוי צודרוקט און אזוי דאס, די כעס קומט און וויל דיך ראטעווען אז מען זאל נישט טרעטן אויף דיך, פארשטייסט? אבער אויב דו וועסט דיך האלטן דיין קאנפידענט און דיין זיך, וועט עס נישט דארפן ארויפקומען. ביוטיפול עז אלוועיס. שאלות פאר די שאלה און אנדערע שאלות ווערן געשיקט און דו קענסט אויך שיקן דיין שאלה אויף טעקסט אדער לאזן א קורצע קלארע מעסעדזש אויף טרי פאר סעווען סעווען סיקס סיקס טרי טרי פאר פאר. די שאלות ווערן געענטפערט דורכן טעראפיסט יוסף זאב בראווער, טרי פאר סעווען פאר סעווען זירא עיט וואן פייוו וואן. א גרויסן שכוח יוסף זאב!
שקויעך פנחס קאלטער.